Eby'emizaano, Tiimu y'omupiira gw'engaro eya Kanyareeru esingire akabaare n'ebigobo ikumi na bibiri ahari bibiri.
Tiimu y'omupiira gw'okubaka ey'abakazi ey'omuruka gwa Kanyareeru esingire ey'akabaare na goolo ikumi na ibiri ahari ibiri omu mpaka z'ekikopo ezikibaire nikizaanwa. Omupiira gwagugyenzire gye kandi oku tubaire nituraininga oku tubaire nikizaana twatureeba ngu kyaki ekiija orikuzaana fainoozi kandi twazaana n'obusingye Nimbanza n'okusiima abazaani abu twazaana nabo. Mwebare munonga n'omuriro ei mwatuteera. Mwaba mwine ikumi n'emwe twine ibiri. Kwonka mwebare munonga twazaana gye hatarimu owaagwa hatariho owaahendeka, ekyo naakisiima. Nsiima abareetsire omurango ogwo. Empaka ezi zikatandikaho n'ekigyendererwa ky'okugaita abakazi omu gomborora egi kandi n'okubateeraho emihanda y'okubaheereza entunguuka. Nimbaza n'okusiima Ruhanga owaataireho egi entebeekanisa y'okureebeka ngu twahika aha buhanguzi ahabw'okuba titwire nitukihurira y'okwe tutakukikakasa gye kwonka eriizooba twahika nkahi aha buhanguzi. Omupiira gwagyenda gye, abashaara baayoreka entaranta, Nimbasiima munonga ahabw'enkwatanisa ei baine kandi nsiima naimwe aba Sky TV okwija okukurakuranisa entaranta z'abakyara baitu. Omu gomborora niyo emwe tiimu y'abashaija nayo ei omuruka gwa Kanyaryeru etaire ya mpanga mushanju goolo mukaaga ahari itaano omu kusimura za penati. Omupiira ndi musanyufu nyo kurabika nti orunaku orwaleero tuwangudde omupiira tubadde koni fayino zaffe okuva orutwatandika era ekitubadde. Turuubirirwa tukituuse ku Mukama naatuyamba nitutuuka ku fayino. Tushemererwa ahabw'okugira ngu twahika aha fayino kwonka tibyagyenda gye nk'oku twaba nitushuubira, twarabaho nk'abaakabiri. Abatebeekaniise empaka ezi bashoboreire ngu baine ekigyendererwa ky'okutunguura entaranta omu minyeeto kandi n'okuhwihaho ebikorwa bibi. Ekigyendererwa ky'omupiira ogu nkashaba toonamenti egi Madamu Jane Barekye naagira ngu kaanyaryeru nka kaanyaryeru ebiconco by'abaana babiine Kwonka tibakwemanya. Omwana naaba ari aha atakumanya ekiconco kye eki aine. Ky'emipiira egi eriho hati n'okwa identifyinga talents through sports for economic empowerment. Tikugira ngu n'okwa identifyinga talents omu baana omu minyeeto kureka nibenda ngu n'eminyeeto eyegaite omu by'enkurakurana nunga. Twaba twine omukurusi owava aha kandi yajwekyera Madam Jane Barekye, ni State House Controller. Twahairwa tude omupiira nigugaita abantu baingi, abantu abatagaitwa diini, abatagaitwa nganda zabo, abatagaitwa na economic activities nibagaitwa omupiira. Omupiira nigwo gwine orurimi rumwe omu nsi yoona. So nitwikiriza ngu erizooba omupiira gwatugaita. Emerika yoona esiibire aha n'amazima ka Nyerere yaahangura aka defending champions but still nitwenda kusiima Emerika yoona eparticipatingire omu mupiira ogu all through. Sewava obaire ajwekiire Madam Jane Barakye ori State House Controller owaataireho ekikopo eki eki yaayetsire Team YKM Seven agizire ngu baine ekigyendererwa ky'okureeba ngu abantu boona baagira amaani

Turowoza nti tugenda kudamu abantu twekoremu omurimo. Buri muntu asamba omupiira, abaka omupiira ayine omurimo gwe gwakora ogw'omu mukono, ogw'omu mutwe, ogw'omu mukono engeri ezi ayingizamu esente omu makage.
N'amakuru ago ag'eby'emizaano nuho turikwija kuhenderera.